Gan mai BT sy'n gyfrifol am wella'r rhwydwaith ban llydan yng Nghymru, aeth Catrin draw i gael ymateb Ann Beynon i'r feirniadaeth o gynllun Cyflymu Cymru. Cyflymu Cymru, mae'n gytundeb gwerth 425 miliwn o bunnoedd, tua hanner hwnnw gan BT a'r hanner arall yn arian cyhoeddus. Y bwriad? Mynd â band llydan cyflym i fannau newydd o Gymru, gydag o leia 24 meg i 95 y cant o'r mannau hyn erbyn 2016. Ann Beynon, Cyfarwyddwraig BT Cymru. Cyflymu Cymru, mae wedi cael ei werthu fel buddsoddiad 425 miliwn o bunnoedd mewn band llydan yng Nghymru. Pa wahaniaeth mae hwn yn mynd i wneud i Gymru llawr gwlad? Mae economi Cymru yn mynd i gael ei drawsnewid. Yn syml, achos erbyn gwanwyn 2016, pan fyddwn ni wedi cwpla, wedi gorffen, fe fyddwn ni ar y blaen, nid yn unig i Sbaen, i Ffrainc, i'r Almaen, ond Japan, yn nhermau argaeledd i Sydeilaeth Ban Llydan. Fi 'di gweld yr map rhyngweithiol arbennig 'ma sydd ar wefan Cyflymu Cymru. Wrth gwrs, 'sa ni'n gweld Bod hanner helaeth o gonwy Sir Gâr, Sir Benfro, lle mae 'na neges yna'n gweud galwch nôl maes o law, ni'n neud gwaith arolygu ar hyn o bryd. Ie. Sim ond lot o gysur i'r rheini sy'n byw yn yr ardaloedd hynny yw e? Gwir amdani yw bod ni yn dod, ond allwn ni ddim fod yn benodol fanwl ynglŷn â'r ardaloedd 'na. Nes bod chi wedi codi rha- dy rhaw yn y ddaear a gweld beth sydd 'na, dych chi ddim gant y cant yn sicr. Gan dderbyn hynny. Gan dderbyn hynny. Wedi cwrdd â merch yn nebo Sir Gâr sy'n methu cael band llydan o gwbl, mae i siarad â nifer o gyflenwyr, mae'n gorfod teithio dwy filltir lan yr hewl mewn car gyda'i dongle er mwyn cael unrhyw mynediad i'r we. Chi'n gallu sicrhau bydd pobl fel hi yn cael eu heffeithio gan yr buddsoddiad mawr 'ma? Y gwir amdani yw, mae 'na rai mynd i fod ar ôl, so Mae 'na lot o bobl yn gofyn i ni, beth am y pump y cant? Wel, gwirionedd am y pump y cant yw e bod e'n bobl fydd rhwng dim a 24. So, os 'yn ni'n darparu 23 meg i rywun, 'dyn ni ddim yn cael yn talu, ond mae pobl yn dal i fynnu allu cael 23 meg. Fe fydd 'na rywfaint yn y pump y cant yna, nifer bychan o bobl ar y diwedd, fydd ddim yn gallu cael gwasanaeth. Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn edrych ar sut maen nhw'n mynd i ddelio gyda hynny, a maen nhw'n paratoi yn barod i edrych ar gynllun fydd yn cychwyn ar ôl i ni orffen yn 2016, fydd yna gynllun arall yn cychwyn i drio delio gyda... Felly, does dim mo'r 205 miliwn ar yng nghyhoeddus yn mynd i edrych ar y 500 'ma sydd ar ôl? Na, gallith o ddim. Mae 205 miliwn arian cyhoeddus yn ar gyfer y 24 meg i'r 95 y cant. Ond mae'r arian 'na 'di cael ei roi i gyrraedd y llefydd anghysbell yn Cymru, yn do e? 'Na beth mae 'di cael ei gwerthu. O'ch chi'n methu neud e fel BT, fel cwmni fasnachol. Ie, ond... Felly mae arian cyhoeddus 'di dod mewn i gyrraedd llefydd anghysbell Cymru. Do, ond... Oni fyddai'n neud mwy o sens i ddod â'r rheini lan i'r safon cyn gwella beth sy' ar digon? Beth os gyda chi dŷ ffarm a mynd i gostio 100,000 o bunnoedd i chi roi bant llydan iddyn nhw? Odych chi'n darpa- odych chi'n gwario 100,000 o bunnoedd arian cyhoeddus? Wel ddim yn fasnachol, ond chi 'di cael yr arian 'ma er mwyn neud pethe i gyrraedd llefydd anghysbell. Na, na, na, na, na, arian cyhoeddus, arian cyhoeddus. Allwch chi ddim a- gwario arian cyhoeddus dan reole Ar- arian. Ond ma'r arian cyhoeddus 'na'n perthyn i'r bobl sy'n byw yn y tŷ ffarm, pobl fel y ferch yma yn Sir Gâr. Dan reolau trysorlys, allwch chi ddim gwario arian gyhoeddus oni bai bod chi'n cadw at reol value for money. Felly mae rhaid bod yn... Ond dim un tŷ ffarm yw e, ni 'di siarad â pobl yn Sir Gâr, yng Nghonwy, yng Ngheredigion, Sir Benfro. Ie, ond 'dan ni ddim 'di cyrraedd nhw 'to, felly sdim pwynt iddyn nhw ofidio, ma- mi fyddwn ni'n dod... Wel, os oes nhw'n rhan o 500, yn does? Nagos, achos gyda'r arian cyhoeddus, 'yn ni wedi mynd i lefydd anghysbell dros ben, ni 'di mynd i Llanengan, Tylluan Abersoch, a ma'r rheiny wedi mynd o dim i 330 megabit dros nos. Ond pam neu 330? Mae pobl â hanner y meg yn Llanrwst yn methu gweithredu. Mae Llanrwst yn yn anodd, mi fydd Llanrwst yn cael ei wneud, ond mae rhaid i ni hefyd sylweddoli na allwn ni ddim adl adeiladu mwy na lai isadeiledd newydd sbon i Gymru gyfan dros nos. Pan ddaeth hacio i holi chi yn 2009, wedoch chi bod chi'n ffyddiog byddai pethau'n gwella. O, dyna fe, maen nhw wedi gwella. Yn 2012, beth o'n i 'ma 'to? Wedoch chi bo' chi'n ffyddiog, bydde pethe'n carlamu 'mlan. Ma' nhw wedi! 2014, ma' pobl yn dal heb band llydan. Be' chi'n mynd i weitho neud tro hyn? Wel, bod bod pethe ar drac, bod ni, nid yn unig ar trac, bod ni yml- yy yn yn ymhell ar y bla'n i lle bydden ni wedi disgwl bod, a bod ni yn hollol ffyddiog y bydd y peth yn dod i ben erbyn Gwanwyn 2016, a mi fydd 95 y cant yn hapus dros ben. Rhagor o ffydd gan Ann Beynon felly? Ma' rhai' chi ga'l ffydd. Ie, ma' Cymru ddim yn myn' i lwyddo heb ffydd.

sbwdrec.co.uk blaenslaes hacio. Bydd hacio nôl ar ein sgrîns ni fis Medi, ond os gynnoch chi storis i ni, codwch eich ffôn neu'ch tabled a chysylltwch.